Tema, tema. Akwara bro. Tema. Mani nyina ko. Ye fie. Man no fo. Maame yɛ ma wakɔ aba ɛba KM TV so. Ba cho yɛ jo. Na KM TV yɛ nyane nteɛ sɛ ɛyɛ oba ketewa bi ana ɔtɔn adeɛ a wadi mfie bɛyɛ edu mmienu kɔ du mmiɛnsa hɔ baabi na oba ne hyɛ n'akyi ma obi baeɛ sɛ ɔreba abɛtɔ adeɛ, na ɔtɔ adeɛ no wieeɛ no, na anka ɔrebɛtɔ adeɛ no, ɔka kyerɛɛ wo ba no sɛ, Wo ba no mfa akwadaa no mma no, na ɔnkɔtɔ kosua bi mfa mmrɛ no. Afei wo ba no danee akwadaa yi maa no na ɔkɔtɔɔ kosua brɛɛ no a, ɔbaeɛ a, afei ɔnhu akwadaa no, anaasɛ wo ba no de kosua no baeɛ a, ɔnhu. Onhu nnipa no bio. Na yɛpɛ sɛ yɛbisa, atesɛm deɛ ɛyɛ a na yɛte a, ɛwɔ sɛ yɛba baabi a asɛm no siiɛ, sɛdeɛ mpaninfoɔ ka no sɛ Kaakum, Yɛgyene Kwaku Anum no, wɔada no adi ama ɛyɛ KMTV ahwɛfoɔ a ɛwɔ wiase afa nan nyinaa ate wo nka. Ɛno nti maame, ma no nkɔ ɛ. Na ɛbaa no sɛn? Yoo, mepaakyɛw, woaka yɛn nokorɛ. Ɛyɛ mmea na me ba ne akwadaa no. Metɔn watermelon wɔ Tep Junction. Wɔtwe n'aso na wɔnum no fuo mpo. Eti hɔ nom na obi baa sɛ ɔretɔ bi. Ɛna me ba no gyina me nkyɛn sɛ mama fa no ma me na mede akwadaa no maa no sɛ ɔnye no na metwa ne watermelon ama no. Ti na ɔtɔ sɛ ɔgye no no na wɔhwɛ TV wɔ Kretus aborosan ase na ɔyɛ sɛ ɔkɔhwɛ bi. Eti odu hɔ nom si apɛ na young girl bi ɔsɛ ɔtɔ me watermelon. Me so ɔtaa de nkɔma me nkyɛn ma me hu no. Ɛna ɔka kyerɛ me ba no sɛ me ba no mfa akwadaa no ma no nsɔ ne mu na ɔnye one cedi ntɔ kosua na wɔammelɛ no. Nti afei ɔkɔtɔ kurusa na ɔbae se apa nipa no nni hɔ. Ɔtoto n'ani bia ohu no ɛna ɔde mmirika bɛbɔ mamaneɛ. Yɛkɔ kɔhwehwɛ baabi akyinkyini yɛhunu ada. Nti hɔ a na mede kɔ nhyira mɛ nhyirafoɔ nan so yɛhunu. Mede kɔ Kirtland wɔn nan so yɛhunu. Mede kɔ Falls FM yɛn nan so yɛhunu. Na afei ato mpaebɔ. Mede kɔ mpaebɔ ankasa. Mede kɔ dan m'asɔrefoɔ ne atie me kɔ information center. Ɛma yigya kuroman no. Me na so obiara te mo nipa nyinaa boa me mpaebɔ yɛ nante nante nante. Eti bosome ɛne na awɔtwe ɛne na ewu kuo. Eti ahomakye ma sɔre me bɛkɔ kurom. Me wɔ hɔ a na madamfo akɔ me nkyɛn sɛ me mɛsɛ me nkɔ ɛyɛ kɔt ɛyɛ dwa ase na wate ne hinti bɔ nti me nkɔ nkɔhwɛ. Eti yɛkɔ ɛno so yɛhunu hɔ nti ɛhɔ nom na ɔyɛ sɛ Nipa no na mesoma no ye ɔka sɛ mekyerɛ no no ɛsɛ yɛ nkɔyɛ investigation nti ɛsɛ yɛdi nka kɔ report wɔ police station tech nti yɛkɔbɔ ma amanneɛ na agya ɔmaboa me akɔkɔ nhwɛ mu meti akɔtwɛ no asɛ me biribiara wɔ hɔ mo awie nti aka sɛ nka yɛbɛkɔ no na police no nkɔgye yɛbɛkɔ no ɔyɛ ahoboa na ɔbɛtu no kaa me akɔ nti wɔn na meka kyerɛ me kunu sɛ na mekɔyi me nneɛma no ama akwadaa no a na ɔkuta na obi gye no no mekɔyi nneɛma no ama no watena ho ɛti wɔn na me kunu baa sɛ me mmra nti ɛhɔ no ɛnim ne sɛ nnipa mmienu a mepɛ ne mu ɛna hwɛ nka na ɔgye akwadaa no ɛna mɛma ka ho na akwadaa bɔ bɛma bi kɔn ho eti mɛ si apɛnti wɔn na polisifoɔ no busa nsɛdeɛ baasi mu na wɔn sɛ obi ba na wɔde ne soma mu sɛ wɔn fa mmira no ti mi yi mi ka mi wura si apɛnti sɛ mi ba no wa ɛna sɛ mi sɔ akwadaa no mu na mi ka kyerɛ wɔn sɛ mi pɔn wɔn akyɛ mi ba no wa yɛ kɔ hwehwɛ no akwadaa no ɔnyie eti wɔn fa no ma mi na hɔ gye akwadaa no. Wɔbaa no ɛyi ɔbaa no nana aberewa ka ne ho ne nana aberewa no bisa ne ba no sɛ akora ohun ne hene ɛna ɔsɛ wɔnyem wawo na ɔsɛ wɔnyem na bɛn na ehun na wawoɔ nti akora wɔn nyɛ ɔba no no wɔntumi nhu ba wɔ ese wawo kora pa ɔba no ɔnyini nuru sɛ nti fa ne kɔ ne ɔfaa no maame no sɛ ɔkàn bi akyɛn bi a ne mpɛ sɛ ɔde akora no bɛkɔ eti wɔn mu wɔn yɛ adwene sɛ ne wukuo deɛ wopɛ wo mpo wode akora no bɛkɔ. ɛna sɛ ne kunu n'afofoɔ ne bɛn na ne na ne nimpɔn no no a ɔde ne ti fie ɔde ne ti fie ɔde ɛhyɛ wɔyi te sɛ nyɛ kɔte yɛ pɛ ɔtra so wɔde ne to aso kɔ anim ti hɔ ne ebi a wɔte ne ne nim hɔ ne wɔte ne ne nim hɔ mpatwɔ mi ba no wɔ nie. Mpatsɔ ɔda police station hɔ dɛm wɔ dɛm wɔ check mpatsɔ ae na wɔ dɛm. Bese mo asɛm a meka kyerɛ tiefo nyinaa sɛ ɛberɛ a yɛbɛgye me ba no mamfa nhwinta wɔ mo wɔn mo yɛ odima mpaebɔ ma me wɔn boa me na meda wɔn nyinaa ase wɔ Yesu din mu sɛ ɔdɔ kɛse a wɔda no adi kyerɛ me tema kɛse a wɔnya de maa me Mpaebɔ a wɔbɔɔ yɛ nnipa a ɛbɛɛ fie anom kyɛ sɛ aburo madwene me nte aseɛ so ɛtumi adam asɛm ne sɛ ayiyaman medɔ me Ghana nyinaa sɛ ayiyaman deɛ medɔ wɔn ase yie wɔn ne me adi no yie wɔn akyerɛ wɔ dɔ wɔn ama ahu me sɛ bata metu yɛ no mantu bata hunu wɔn agye me ɔfɛ so wɔn agye me awa awa atu mepɛ atwɔ me wɛ no sɛ biribiara ni ne ho deɛ fɛ na mede bɛkɔ hospital fɛ na mede ne bɛkɔ mede ne kɔ akɔhwɛ mpakyɛ ɔnie yo ɛne sɛ akwadaa no nso so a na ɔkita ɛyɛ ne nua kumaa no a eh, asɛm no baeɛ no ɛnie eh, yɛfrɛ wo sɛn pakyɛ yɛfrɛ me ama tema sɛnea kmtv yɛdi ho nkɔmmɔ no sɛn na asɛm no ɛsisiiɛ ɛyɛ dɛn wo nana wowɔ hɔ saa da no a ɛyɛ bosome a ɛtwa mu no ɛne na awɔtwe baako na ɛkyɛ sɛ one month one week pɛpɛɛpɛ aha ɛdeɛn na ɛsiiɛ Patrɔ na meredi agorɔ na ɔbae na me nua no kuta me na ɔse mengye ntɔ kosua ɛma no ɛna ɔmaa me one cedi sɛ mengye ntɔ ma nti me ɔde ma me si sika wei yɛ ngye na ɔse yɛbɛgye nti me ɔse memfa me nua no ma no na mede no maa no mede ma metɛn ne m'ani sɛ mekɔ mekɔe kosua manya bi metɛn ne m'ani bae mebae na wɔngyina na mebisa madamfo baako na Ɔse nti ɔde me nwa no afa so nti ekyɛ sin saa yɛnhu no ɛna mebɛka kyerɛ maame sɛ maa maame na ɔyɛ ɔkɔstɔma no a ɔtɔ w'adeɛ no ɔde wo ba no abrɛ wo ɛna ɔse nti daabi menka me ho nkɔgye ne ba mbrɛ nti me ne maame yɛ nyinaa yɛkɔ na ɔbisa me sɛ menim ne fie na meka saa nti yɛkɔyɛ na mekɔ kyerɛ no efie a na metɔn a mango ɔtɔ bi wɔ hɔnom a mekɔ kyerɛ no yɛkɔɛ nso yɛsɛ nyɛ hɔnom na wɔte.
Na mibisa maame no a ɔbɛtɔ ayɛ a ɔbɛtɔ adeɛ wɔ hɔ na sei baeɛ no, ɔtaa bɛtɔ adeɛ wɔ hɔ a wohu na wobɛhu no anaasɛ na wonim no dada sɛ ɔyɛ mo kɔstɔma? Menim dada sɛ ɔyɛ kɔstɔma a da biara ɔbɛtɔ adeɛ. Ɛno nti na ɔbisaa wo sɛ fa akwadaa no ma no na wode no maa no no? Ɔba bi a ɛyɛ a ɔgyegye no ne no di agorɔ. Aah, na kyerɛ sɛ ɔba a ɔgyegye no ne no di agorɔ nti wonim sɛ ɔntumi nyɛ no hwee anaasɛ ɔntumi mfa no mfa baabiara nti na wode no maa no no? Pakyɛ aane.
Yoo na saa berɛ yi a Nyame adom wo nua kumaa yi a waba yi mehwɛ akwadaa yi a ɔyɛ barima kamakamakama paa na saa berɛ yi a Nyame adom ɔba abɛka wo nsa yi ɛdeɛn na ɛyɛ woɔ wo ho yɛ wo sɛn ɛna deɛn na wopɛ sɛ woka ma obiara teɛ. Pakyɛ deɛ mɛka ne sɛ Nyame nhyira wo obi biara a ɔtaa me nua no akyire a ohuu me nua no de no brɛɛyɛ no Nyame nhyira no ɔnto ɔmo nkwa nna mu.
Yo.
But ɔde Philip Ɔpɔn. Philip ɔ Philip Ɔsɛe Kwampɔn. Mepaakyɛ ɔyɛ December 10th. 10th December 2016. Na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a ɔkɔ bosome bɛyɛ nson. yo
mpatsɔ mi di dulɛ na mɛ nsa.
yo maame ne ɛgya no soso ɛnni nkɔmɔ ɛgya yɛ mo akɔ ababa km tv so. ya ɛgya. ɛgya saa berɛ deɛ mɛtumi aka sɛ yɛma wo nkonimdie ɛwɔ jesus christ din mu ɛsiane sɛ mehwɛ w'anim koraa powder ɛgu tiri so ne ɛgu ɛyɛ oyere ho no na kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛgya na wo na woyɛ ɛgya ɛberɛ asɛm yi ɛbaeɛ no na ɛte sɛn Sɛ woyɛ agya na wo ba barima pa ara nhu baabi a wafa.
Ɛberɛ a asɛm no baeɛ no, Nyame anim nokorɛ ni, na meto m'ani ba bi a na ɛyɛ den. But na mesɛ Nyankopɔn a yɛde yɛn ho ato no so nti no, ɛwɔ sɛ ɛyɛ mmerɛ. Na amanfoɔ mpaebɔ ne afotuo a amanfoɔ de ma yɛn, ɛno nti no ɛhyɛɛ me den. Ama menya gyidie sɛ akwadaa no deɛ ɔnyeraeɛ. Ɛyɛ kwan biara so no yɛbɛhunu akwadaa no. Ɛna Nyame nkyɛ ade, ɛnnɛ ne bosome ne nnawɔtwe a yɛahu noɔ. Nti deɛ ɛka ne sɛ yɛde aseda ɛna ɛmɛ nyame ɛne bibiaa ka gye nyɛ ɔkɛseɛ ɔhata ɛwo nko ara yɛde aseda bɛma no. Yoo agya nansa na wobɛkɔ koraa no saa berɛ yɛnya ne nteɛ sɛ ɛyɛ nnɛ yi ara saa berɛ yi ara ɛna mo nsa ɛka akwadaa yi a mode no aba ɛno nti mebisa sɛ ɛɛ saa berɛ yi akwadaa no apɔmuden ɛne nneɛma kakra ɛsiane sɛ na ɔnni mo nkyɛn nti monnim sɛdeɛ nneɛma si kɔ nti sɛsi ano ɛdeɛn na mopɛ sɛ moyɛ Deɛ ɔsɛ yɛyɛ no sɛ yɛsɛ yɛde no bɛkɔ ayaresabea ama yɛakɔ hwɛ no ne mogya mu ne n'apɔmuden ho nti yɛfiri a yɛkɔ police station wie a yɛtaa de no akɔ ayaresabea na yɛde no akɔ akɔkyerɛ doctors foɔ no ansa. Agya yɛda wo ase sɛ wɔne yɛn atwetwe nkɔmmɔ. Me nso meda mo ase.

Yo, adɔfo nom KM TV so nie. Ɛyɛ saa bere yɛ wɔ ɛyɛ Kumase, ɛyɛ Tech Junction. Baabi a yɛfrɛ no sɛ Ayigya. Ayigya a yɛfrɛ ha nom sɛ ECOWAS. Aha, ɛyɛ aha sei no ɛna maame a wawo ne ba bɛrima fɛfɛɛfɛ na bosome a etwa mu yi bɛyɛ one month And a week nie mu no, ne ba no yeraeɛ. Na ɛkwan a ne ba no faa so yeraeɛ no deɛ, ɛno ho nkɔmmɔ na yɛne maame no twetweeɛ no. Ɛno nti sɛ yɛwɔ hanom a, na ɛyɛ Nyankopɔn adom a wadom maame no na maame no nsa asan aka ne ba no biom na ne ba no wɔ ne nkyɛn. Enti saa fie wei mu a megyina anim no a nnipa atwa ha ahyia a wɔrekɔ na wɔreba yi a nnipa repue wɔ mu bebrebe no, Saa fie yi mu na maame yi ɔteɛ, na ɔtɔn adeɛ nso so wɔ Tech Junction a ɔtɔn aduaba bi a yɛfrɛ no sɛ wɔtamilɔ a yɛn nyinaa yɛnim no. Saa aduaba no na ɔtɔn. Na deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ maame yi ɔde ɛyɛ ne ba yi ma ɔyɛ ɔno ankasa ne ba panin baako a wadi mfeɛ bɛyɛ du mmienu kɔ du mmiɛnsa ntam sɛ ɔnhwɛ akwadaa no ma no na ɔreba. Na maame no taa bɛtɔ adeɛ wɔn hɔ no nti no, Ɛyɛ a na ɔgye akwadaa no de bobɔ no bo kakrakakra sɛnea wɔkyerɛkyerɛ mu no, na ɔgye akwadaa no ka kyerɛ akwadaa no a ɛyɛ ne nua kumaa no sɛ ɔkɔ akɔtɔ adeɛ anaasɛ ɔnkɔtɔ kosua mmrɛ no. Na ɔkɔeɛ no a ɔkɔtɔɔ kosua no baeɛ no a ɔde akwadaa no maa no no, afei ɔhuu baabi a maame no ayɛ dɛn afa biom. A Nyankopɔn adom, ɛnnɛ da yi a ɛyɛ Wukua da yi, saa berɛ yi no yɛhu akwadaa yi wɔ fie hanom sei. Ɛno nti no, wohu a na kyerɛ sɛ ɛyɛ gya, ɛyɛ eko. ecowas ahaa ɛna yɛwɔ yi a saa bere yi adɔfo no mu ani agye bebree wohu maame a ogyina me nkyɛn a na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ maame ɛyɛ n'adamfo ɛyɛ ne nua prɛko pɛ a wadi asa saa no yoo maame yɛda wase nyame nhyira wo paa na mepakyɛ woteeɛ no sɛn na ho si yɛ w'asɛm na me sɛ wonim mu kakraa menim bebree na meteeɛ so m'ani gyeeɛ ankasa Esiane sɛ efi te ahyɛse ɛbae yɛde hu abɔ bo di mmuada a yɛsrɛ Otwadiɛ Mpa Onyankopɔn sɛ ɔnhu yɛn mmɔbɔ na ɔma yɛhu akwadaa a ɔnyɛɛ bɔne da. Mogya a adi bem na ɛrebua yɛ obi rebua ne kumfɔ a ɔfiri asa ateasefo asase soɔ. Eti ɔnhu yɛn mmɔbɔ na yɛhu no na ɛnnɛ mewɔ adwuma mu mempɔnee koraa. Ɛberɛ a meteeɛ, metuu ammirika a emu ɔden de baeɛ. Ɛbaeɛ sɛ na ɛyɛ Nyame adom, na ɛyɛ nokorɛ sɛ Onyame atɔ Ne nhyira papa de agu saa green house fidua yi mu ama yɛahu abɔfra no. Nti aseda ne yɛde bɛ Nyame. Nti me a megyina, mekasa firi KUST, mewɔ Administration Block 2 a meyɛ Kwame Nkrumah Suapɔn muni adwumayɛni no baako. Na m'ani agye ɛnnɛ. Enti yɛn nyinaa de anigyeɛ ne ose rehyɛ Okyieria Mpo Nyankopɔn animuonyam sɛ, Yɛda no ase, wɔmma bibie mu nsi biem, ɛde asedeɛ a aseda a ɛnni awieɛ ne ɛde ma no. Amen. Yoo maame KM TV so so ɛda wase.
Mekɔ dɔkta nti mehuu akora no ntɛm yaleɛ no atu kɔ. Me yafunu yɛ me ya saa. Ɛkɔm a ɔde me no, ɛyɛ ɛkɔm no ayera. Me yafunu yɛ me ya paa nso no, akora no di mu nti no, me yafunu no ɛkɔ. Mehu no anigyeɛ ne akomatɔ yam na ade de aba fie.